ukina insurance madeplete insurance yaku macoke magutonye muko koguo ona no magwikire test unnecessary Mm. magwikire procedures unnecessary Mm. no getha makorwo magika atia Mm. makioya mbeca ciaku hakikishaga wathi kũrĩa rĩ Mm. makwĩra mwana waku kana we mwenyewe nĩ- nĩ me- tuge test ta liver test Mm. o test mekĩra Mm. mũragie mũrekĩra test ĩno nĩkĩ Yeah, Mũre- yeah, mũreka yeah. test ĩno nĩkĩ

ũbatiĩ ũmenye atĩrĩrĩ Mm. nĩ biacara mareka Mm. na CS CS rĩ Mm. ti akwĩĩkĩrĩra hakiri-inĩ atĩ ũrenda CS Mm. tondũ ndĩronia celeb fulani nĩ athire CS na arĩo sawa Mm. CS nĩ ndagĩtarĩ ugaga Mm. kũringana na rĩrĩ Mm. no ũhingũkĩte sentimita cigana Aha. mwana no ahote kũhĩtũkĩra okorwo ndũhingũkĩte 10 sentimita Ah. ũmenye ĩyo nĩ directory yes by who doctors approval

tawe ũkaga ũgakoma Yeah. he kĩndũ gĩtagwo private ward private ward rĩ nĩ ũrĩ- nĩ- nĩ ka bed sitter Ehe. nĩ ta ka bed sitter tondũ gakoragwo na kĩoro na gĩtanda nĩ ka bed sitter ũikaraga kũu wĩika Ah. ũthiĩ ũgĩe mwana kũrĩa labor ward Eh. ũcoke makũrehe handũ magũtware general ward kũrĩa kwĩna kira mũndũ rĩ Eh. ũtwarwo kĩndũ gĩtagwo private ward uikare kå nginya hä ndä ä rä a må kandista kandicage he he ĩngĩ bado ya mbeca ingĩ private ward ũkwĩhera mbeca fulani kĩndũ ta ngiri ta ikũmi on top on top ya ile ya general ĩ- ĩ ya jen he kĩndũ ĩngĩ- he ĩngĩ ĩtagwo private presidential ward Eh, rĩu kũu my friend kũu ũkiuma Eh. biri yaku nĩ kĩndũ ngiri magana merĩ matatũ Eh? ya ngiri magana merĩ matatũ kũu Mhm. kuu andũ anyu no moke wĩna gĩtĩ wĩna gĩtanda wĩna gatanda kangĩ ka mwana hau ũguo Mm. no kũ kũngĩ general wa ndũrakoma na mwana waku Mm. hau ũguo no kũirwo wĩgũrĩire gaku ũkire Eh. nako

specifically Ehe. nĩ wĩra wakwa nĩ kĩndũ gĩtagwo diagnostics Mm. yes nĩguo ũheo ndawa Eh, wĩkagwo kĩndũ gĩtagwo diagnosis laboratory diagnosis aha. na nĩ niĩ njĩkaga ndutaga wĩra ũcio ngakica nĩ twa identify mũndũ ũyũ thĩna wake nĩ kĩ Eh. nĩguo no gĩthiĩ kũheo ndawa ũkaheo ndawa kũringana na

okorwo na thina tukwire uthie wone ndagitari okorwo nduri na thina uthie na mbere na muturire nä rabota ä thibitarä nä rabota ha witå nä rabota ti thibitarä nä tå heanaga ndawa rä u wä ra witå nä gwä ka testing na tugaga to nginya ũkorwo wĩ mũrwaru nĩguo wĩkwo testing he kĩndũ gĩtagwo wellness wĩmenye tene rĩ tugaga kĩndũ ta kamsa mm. wĩmenye tene yeah. nĩguo kamwe tũkinyĩte stage 4 rĩ mm. the stage 1 na 2 rĩ no tũhote gũ control kamsa no twakinya stage 3 na 4 kidogo nĩ trick no twakinyĩte hau tambe tuike testing Oh. Nini wabe wĩmenye wellness. Tarĩu tarĩu nĩ weka we nĩ wagweta kansa. Ndĩu kansa mũndũ agũthimwo kĩ?

Ah. ĩkĩhũrana na kĩna kansa ĩyo nao kansa yaku yo yenyewe rĩ Mm. wetha nĩ ka- he kansa he mĩthemba ĩrĩ Aha. he cancerous na he non cancerous Mm. koguo kansa ĩyo yaku rĩ Mm. no ĩhote kũruta fragment icio Mm. icio nĩcio tũtestaga tũkona hi- kĩndũ kĩndũ ta mũthiũri kansa ya prostate Ĩ- he- he test twĩtaga PSA Mm. PSA nĩ tumor marker tũkamĩrora tũkona kana

Ah. yes na he he he test ingĩ ta he test ingĩ ta ciĩtagwo rĩrĩ cervical cancer cervical Mm. cancer rĩ tũroraga kĩndũ gĩtagwo pap smear Mm. pap smear rĩ tũroraga tũrutaga cells around your cervix Mm. tũkarora kana cells icio rĩ Mm. nĩ nĩ cancerous tondũ cancer cells eh, cancer rĩ yambagia ta cell ĩgakua no handũ ha gũkua rĩ ĩgathiĩ na mbere na kũmũ-

Ehe. na rĩu the- the way angĩrora rĩ no aingĩrie aingĩririe finger through the ano area arore kana nĩ cimbĩte we nĩwe ũĩ ũrĩa aroraga nĩ andidio harĩa ũkoragwo na guoya wa kũrorwo Oh. no we nĩwe ũngĩrora icio nĩ test nona after eka PSA Eh. iyo prostate uh, cancer iyo ya tumor mark iyo rĩ Ĩyo ya thakame. iyo ya thakame Nĩ- rĩ Nĩyo ĩgũkwĩra kana nĩ ũgũthi rĩu. ĩhĩ agĩka ciothe atagwo Mm. A- aikie kiara arore aigua ndecimbĩte rĩ asuggest twĩke kĩ prostitute Ra- eh, auge atĩ athiĩ mwĩke PSA Mm. to confirm kana ena prostate cancer Mm. yes. na PSA nĩ kũrĩ maita merĩ Mm. nĩ kũrĩ PSA ĩtagwo qualitative qualitative nĩ kuga positive kana negative Mm. no quantitative rĩ Mm. nĩ kũrora

nĩ wa kĩmĩigua ĩretwo ah, Micro- micro apia Laboratory laboratory clinic. na megũkũ mwena wa Ndumberi Very, yeah. na nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩka Yes. no tũgĩthiaga na mbere ũkĩlike ũkĩlike video ĩyo no subscribe thĩinĩ wa channel ĩno no comment Yes. ũrie kĩũria kĩrĩa ũngĩenda tũkabe next time Yeah. na ũhoro ũcio ũgũkorwo wagĩrĩire mũno Yeah. Ah, Dr Peter Yes. ndĩrenda twarĩrĩrie rĩrĩ Aha.

Ũbatiĩ, mũrori ũbatiĩ kũmenya atĩ, reke twambe tũrenge hau, mũrori ũbatiĩ ũmenye atĩrĩrĩ, atĩ mũndũ ũrĩa celebrity rĩ, akuĩte mwana rĩ, ithuĩ twĩ ta thibitarĩ rĩ, tũrona ĩno nĩ chance njega ya gwĩka kĩndũ twĩtaga kĩ? advertisement. Na tũngĩka advertisement nĩ ũndũ wa atĩa? Tũkũmwĩra atĩrĩrĩ. we ũka ona macirabiti nĩ meragwo atĩrĩrĩ Mm. ũgũka thibitarĩ itũ Mm. tũkũhe free delivery Ehe. we ũtirĩ kĩndũ ũkũrĩha Eh. we nĩ free delivery Mhm. we kĩndũ tũrenda rĩ nĩ ũadvertise thibitarĩ ĩno itũ Ah. weka video in the Eh. whole process Eh. wĩkĩre eh, ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria cia page yaku Mm. andũ mamĩone nĩguo makauka gwitũ Mm. nginya hau twĩ haha koguo nĩkĩ twenda kũ advertise na tukienda ku advertise rĩ gutire mundu ukaga akaruta nguo iria ciĩ na giko kwĩ na ageni mundu ekagira nguo iria ciĩ theru koguo koguo celebrity oka thibitarĩ itũ rĩ tukumwethera gynecologist ta ta eri gynecologist rĩ nĩ ndagĩtarĩ wa atumia na nĩ akoragwo ho nginya mũndũ eh, a- a- agĩciara na njĩrĩ na the whole process ya Yeah, yeah. ya gũkua ihu ya gũkua ihu na gũkorwo mũndũ akĩgĩa mwana Ehe. nĩ akoragwo ũguo Eh. rĩu harĩa rĩ tondũ twenda kũ advertise rĩ twenda kũmuonia atĩa kĩndũ kĩa mbere thibitarĩ-inĩ gwitũ rĩ Mm. twĩna gynecologist koguo ũkĩgĩa mwana rĩ Mm. no nginya gynecologist acio makorwo hau Yeah. ona no mekĩre terĩ

ugakorwo tu hau na nurses Mm. na midwives Ah. midwives nĩ arĩa magũteithagĩrĩria kũgĩa mwana Aha. na nurse nĩ e hau kũhakikisha nĩ agũthima Ah. nĩ na nĩ ũkũ nĩ kana gaku nĩ gekũgĩa nĩ gekũgĩa nĩ ũkũgĩa mwana waku no Mm. mari no ndũgeciria atĩ atĩ ũgakorwo hau ũkore magenacologist atũ magwetereire kana andũ atano magwetereire no no hi- no ũgĩe kana Mm. na nurses cierĩ na midwife ũmwe

ũkuongerera mm, ũkuongerera mbia. mbeca no as long as ũthiĩte kuu kũgĩa mwana okorwo nĩ nom- nomarĩ Mm, ũkũgĩa nomo na wĩinũke mm. you're not so special reke reke ngwĩre tu ũhoro wa ma wende wĩ mũndũ very special Aha. no is as special as a client Mm. na ũbatiĩ gũtiritwo atĩa ũgĩe mwana we ũkire kũu gwĩka atĩa Mm. ũgĩa mwana na wĩinũke Mm. na rĩu he kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo atĩrĩrĩ Mm. Ĩĩ, thibitarĩ rĩ ci private rĩ nĩ cirĩ maũndũ kadhaa Mm. nĩ ĩrĩ kĩndũ twĩtaga general ward general ward nĩ kũrĩa mũrwaru wa kawaida tawe ũkaga ũgakoma Yeah. he kĩndũ gĩtagwo private ward private ward rĩ nĩ ũrĩ- nĩ- nĩ ka bed sitter Aha. nĩ ta ka bed sitter tondũ gakoragwo na kĩoro na gĩtanda nĩ ka bed sitter ũikaraga kũu wĩ ika Ah.

Eh? ya ngiri magana merĩ matatũ kũu Mhm. kũu andũ anyu no moke wĩna gĩtĩ wĩna gĩtanda wĩna gatanda kangĩ ka mwana hau ũguo Mm. no gũkũngĩ general andũ ũrakoma na mwana waku kũu Mm. hau ũguo no kũu wĩgũrĩire gaku ũkire Eh. nako Eh, no me he kĩndũ wa mention no niĩ ndamenya atĩrĩ njugaga atĩ kũ- kũ- ta rĩu ta rĩu aci- acio- acio tuona tuge karũmu-inĩ kao kau agetha kahana bedsitter Ehe.

okorwo mwĩ na mbeca wega mũthiĩ private okorwo mwĩ na mbeca biũ mũtienda gũtangana na andũ arĩa angĩ mwagĩtwarwo presidential ward no ndũgecirie kĩndũ kĩndũ kĩrĩa ũkaribae nĩ atĩ Mm. maũndũ mau muonaga tv-inĩ Mm. timo makoragwo ground Mm. ground nĩ tofauti Mm. gũthiĩ ũheo eh, generally nĩ ũheo rĩu kĩrĩa ũngĩthi kũrĩa ũ- ũmetie rĩ Mm.

tũtiramba discourage nĩ biacara yes no he andũ he andũ angĩ mathiaga overboard matirakwĩra ũma wa ũrĩa maũndũ marĩ ũbatiĩ ũmenye atĩrĩrĩ nĩ biacara mareka na CS CS rĩ tia kwĩĩkĩrĩra hakiri-inĩ atĩ ũrenda CS tondũ nĩ wonire celeb fulani nĩ athire CS na arĩ o sawa CS nĩ ndagĩtarĩ ugaga kũringana na rĩrĩ no ũhingũkĩte sentimita cigana Aha. mwana no ahote kũhĩtũkĩra okorwo ũhingũkĩte 10 sentimita Ah. um- umenye yo nĩ directories yes by who doctors approval Aha. ũngĩyendera gwĩkwo CS rĩ tũtirĩ na thĩna wacaina document rĩ nĩ tũgũgwĩkĩra CS ĩyo

Aha. siwezi ika- nĩ kũrĩ nĩ kũrĩ maũndũ marĩa ndagĩtarĩ akoragwo augĩte Mm. okorwo mwana mũtwe tiguo ũrorete rĩ Mm. hau nĩ ũgwĩkĩrwo cs Mm. okorwo mwana umbilical cord nĩ Nĩ- nĩ- nĩ- nĩrigicanĩtie Eh. mũtwe-inĩ na kĩ ndagĩtarĩ nĩ ekuga ũyũ rĩ ndekũhota kuma wega ĩ tũmwĩkĩre kĩ Mm. cs Mm. na he kĩndũ gĩtagwo mu- mũroreri nĩ ũbatiĩ ũmenye he kĩndũ gĩtagwo second opinion Mm. wathi gũkũ he- he scans Mm. scans onacio nĩ ciugaga atĩrĩrĩ Mm. kũringana na scan rĩ Eh. ũyũ mũndũ nĩ egũthiĩ cs kana ndegũthiĩ cs Mhm. no wathiĩ Mm. wathiĩ wathiĩ thibitarĩ ĩyo rĩ Mm. we- wekĩrwo ci- wekĩrwo scan mauga nĩ ũkwendwo cs Eh. get a second opinion it doesn't harm kũgĩa na second opinion Mm. wathiĩ kũndũ kũngĩ no ũthiĩ kũndũ kũngĩ makwĩra ah we wĩ sawa no give birth Eh. normally Mm. Ũ- ũbatiĩ ũmenye mathibitarĩ maya ma private nyingĩ ciao nĩ andũ mendete mbeca nĩ andũ Mm. akoroku Mm. ũngĩhota rĩ thia second opinion Yeah, yeah, yeah. yes ũngĩhota ona thiĩ private public public manake okorwo we ndwenda kũgĩra mwana public rĩ nĩ sawa no thiĩ kuo makũhe

ona matingĩkuongerera thikũ he he he public he private ingĩ makuongagĩrĩra thikũ we no ngo ũĩ bilirubin nĩ kĩ Mhm. bilirubin na jaundice rĩ nĩ mwana waku ena yellowness ena yellowness Mm. eh, ũthiũ na maitho Mm. kũrĩa wathiĩ rĩ he kĩndũ gĩtagwo incubator Mm. incubator rĩ na photo phototherapy Eh. phototherapy ĩteithagia kũ reduce the bilirubin level Mm. thĩinĩ wa mwana Mm. wathiĩ kũrĩa rĩ mwana wĩna mbeca Mm.

kũu nĩ gwĩtĩ kũu nĩ kwenda gwaku kũringana na mũhuko no waku ti atĩ ũhenio no ti atĩ ti ũhenio Eh. wĩikare kũu mo marĩe mbeca ciaku Mm. ũngĩinũka rĩ ona ndũrĩ kĩndũ Mm. yes so, so, so ata hata insurance ĩrĩa ĩnayo bado nĩ ĩmataga Eh, but insurance nĩ mataga mũno tondũ kũringana na ũrĩa he, he insurance cikoragwo ciĩ na kagĩ na karitaritũ na, insura- na andũ aya mekaga atĩrĩ most of the uh, private hospital rĩ mende na madeplete insurance yaku Mm. macoke magutonye muhuko ukina insurance madeplete insurance yaku macoke magutonye muhuko koguo na no magwikire test unnecessary Mm. magwikire procedures unnecessary Mm. no getha makorwo magika atia Mm. makioya mbeca ciaku Mm. koguo ndirenda akenya makorwo mena idea ĩyo Mm. atĩ wehakikishaga wathi kũrĩa rĩ Mm. makwĩra mwana waku kana we mwenyewe nĩ- nĩme tuge test ta liver test Mm. o test mekĩra Mm. mũragie mũrekĩra test ĩno nĩkĩ Yeah, Mũre- yeah, mũreka yeah. test ĩno nĩkĩ Ah. ta njerethai mũreka nĩkĩ Ah. mona wĩ aggressive na kũria ciũria rĩ Mm. nĩ mekuona by the way mũndũ ũyũ nĩ araerewa hanini Mm. okorwo he ndawa fulani magwĩkĩra mũrie ndawa ĩno mũrahe yake

bei matigũkũrũgũrĩra kĩ Mm. test iria ũtabatiĩ Na marona we mũndũ mjanja ĩya mũndũ no wona wewe makwĩra ũndũ no ĩĩ tũ kĩndũ gĩothe ndagĩtarĩ akwĩra ũbatiĩ gwĩtĩkia Mm. aca mũrie nĩkĩ Mm. why Aha. wanyona ona wathiĩ no- ona wathiĩ gũthondekwo no marĩ rĩ Mm. makwĩra wĩna thĩna ta wa eh, ta wa liver mũrie nĩkĩ thĩna ũyũ ũroka nĩ ũndũ wa kĩ Mm. infection ĩno ndamĩrutire kũtanjia nĩ kũingĩmĩruta Mm. ona nä roria ciå icio rä nä ekuona wä njanja na ndegwä kä rä ra ndawa å tabatiä Mm. na gwä kä ra å tabatiä Ah, nĩ hega, nĩ hega. no nginya wakorwo wä very vigilant Mm. na hakikicaga nä å ramenya

na nĩkĩo ndĩrarehe platform ĩno nyonie andũ atĩrĩrĩ ta Mhm. tiktok yakwa nj- ngeragia kwĩ- kuonia andũ atĩrĩrĩ maũndũ ma ti ti complicated ũguo Mm. mwĩciragia Mm. nĩ maũndũ normal Mm. angĩkorwo niĩ ndamathomire na ngi understand Eh. onawe no ũhote gwĩka atĩa Mm. kũma understand na Mm. tũgakorwo tũkĩ ease the process Eh. tũka ease the wacia atĩ nĩ maũndũ maritũ ũrĩa Eh. ndagĩtarĩ ona igwa nĩ specialist Mm. okorwo nĩ specialist ũhana atĩa kana hana atĩa Eh. cia kũmakio nĩ kũria specialist nĩ ndagĩtarĩ ta arĩa angĩ Eh. na we you are-

nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgatuĩka tũ- tũgakorwo tũgĩkarĩrĩria twĩkarĩrĩria na ũngĩenda services cia lab test yes nĩ wakerwo gũkũ nĩ micro app ya na Yes. no ũtu- no ũteithĩke mũno no ũteithĩke nĩ ũkũmahe namba in case mũndũ ndagĩa gũkũrĩha Eh, nĩnguma he namba namba yakwa nĩ 0769 007 963 wahũra ĩyo watũma watũma whatsapp watũma ĩnĩ kana okorwo nĩ sms nĩ gũkorwo ngĩoya na ngũcokerie kĩũria gĩaku na na- na ũngĩenda gũ- gũcemania na ithuĩ twĩ haha ũguo ndumbeeri haha exon ah ndumbeeri stage opposite eh, kĩwanja kĩa ndumbeeri stadium haha stage building ĩtagwo exonite kana karĩ one plaza no

Ah, mwĩroreinĩ wa kĩiguĩra tũgũkinyia hau ũmũthĩ yes ndũkariganĩrwo nĩ gũsubscribe na ndũkariganĩrwo nĩ kũlike video ĩyo Yes. tondũ nĩnjũĩ nĩ ya gũkenia ũmĩlike tondũ nĩ nĩ ũgũteithĩrĩria ĩtuĩke ya gũkinyĩra andũ aingĩ kũrĩa mwena wa YouTube yes Ah, na nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ niĩ waku kĩmemia wa njũgũna haya